Selâm aleykum, sayğılı vatandaşlar, dindaşlar! Siziñle beraberlikte Qırım Müftisi Ayder İsa oğlu Rustemov. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli dep başlayıq. Bu Ramazan nefesimizni. Sayğılı müminler, sayğılı musulmanlar! Malümdir, soñ on mubarek geceniñ çerçevesindemiz. Ana-mına Ramazan ayı yekünlenmek üzre. İnşalla ve elhamdülilla bu mubarek ayda, mubarek künlerde alıştıq oraza tutmağa, añladıq Ne qadar is ettik, añladıq, ne demek ki, aç olmaq. Ve bunı is etip de añladıq, ne qadar biz Allahnıñ subhana taalâ nimetlerge muhtacmız. Allah subhana taalâ bizge er daim oraza tutmağa, ibadet yapmağa nasip etsin. Em Ramazan ayında, em de Ramazan ayı bitken soñ. Çünki aslında oraza bitken soñ, Ramazan ayında oraza bitken soñ, oraza ibadet olaraq bitmey. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttı ki, kim eger de altı kün Şevval ayından oraza tutsa, sanki dersiñ o, bütün vaqıt oraza tuttı, böyle hadiste keçe. Bu sevaplarğa nail nail olmağa unutmayıq. Bu se bu hayır işni yapmağa, bu ibadetni ibadetni yerine ketirmege çekilmeyik. Elbette ki, qaza künleriniz barsa, ilk evelâ qaza künleri yapmaq kerek, soñra bu altı şevval ayınıñ orazasını tutmağa mümkündir. Ara-sıra, yani ardından birisinden tutmağa mümkün, ya da işte ayrı-ayrı da tutmağa mümkündir. Ayrıca başqa da teşviq etilgen oraza künleri bar sünneti, Peyğamberimizniñ, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetinde. Bu, er bazar ertesi ve er cuma aqşamı. Ve bilemiz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, Men sevem bu künlerde oraza tutmağa, çünki ameller bu künlerde Allahu subhanu taalâ ğa köterile. Ve bilemiz ki, Muharram ayında tutmağa teşviq etile. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste böyle buyura, Afdalü sıyâm sıyâm-u Ramadan, ba'de şehril Muharram. Eñ yahşı Oraza, bu Ramazan ayında orazadır. Ondan soñra Muharram ayında oraza tutmaqtır. Ve bilemiz ki, Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandaki evel olğan ayında Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oraza tuta edi. Ve ayta ki, ayta edi ki, bu ayın aqqında insanlar ğaflettedir. Onıñ içün men oraza tutam. Ve hazreti annemiz Aişa radıyallahu anha ayta edi, men aslında körmedim, ne qadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selem başqa aylarda, Ramadan ayırı elbette ki, çoqça oraza tuta edi. Ve bu Şaban ayında. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selem Arefe künü aqqında ayttı. Men ümüt etem, kim Arefe künüsinde oraza tutsa, onıñ keçken senelerdeki günahlar ve kelecek senelerin günahları bağışlanacaq, dep buyurdu Efendimiz Muhammed sal sam. Ve elbette ki, bu acılıq yapmağan kişilerge bağlı. Kim acılıq ne yapsa, Arife künde o oraza tutmay. Ya da ayrıca üç kün, beyaz künler, er ayda üç kün tutmağa teşviq etile. Bu, eñ yahşısı, elbette ki, on üçünci kün ya da on dörtünci, on beşinci kün. Amma ayrı bir üç kün de ola bilir aslında. Ve bir rivayette Abu Hureyra radıyallahu anhu böyle ayta, Maña tavsiye etti ki, menim sevgili dostum, yani Peyğamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qast ete, üç şeyni ölüm, ölüme qadar bıraqmamağa, Birinciden, bu, er bir aynıñ üç künü oraza tutmağa, duha namazını qılmağa ve yatmazdan evel vitr namazını qılmağa. Allahu subhane taalâ epimizge büyük-büyük sevaplarğa nail olmağa em orazada, em oraza bitken de soñra nasip eylesin. Ve bilemiz ki, Resul aleyhisselam teşviq etti, iftarlar etmege. Bilemiz ki, Resul Alla sallallahu aleyhi ve sellem ayttı ki, kim eger oraza tutqan kişini aşattırsa, yani iftar qılsa, o sevap qazanacaqtır. Nasıl bu kişi oraza tutqanı kibi sevap qazanacaqtır ve bir, eki kişisiniñ de sevabı iç azalmayacaq. Er bir kişi sevabğa nail olacaq. Alla subhane taala epimizge